Wel, yy, dawn sydd â ni heno, ond dewis yy, Llys Genhadus newydd y mudiad am y flwyddyn sy'n dilyn. Wel, fi'n credu bod e'n bwysig iawn i gael yn yr mudiad, achos mae'n gyfle i ddathlu beth mae'r Llys Genhadus y flwyddyn flaenorol wedi cyflawni, a mae hefyd yn gyfle i ni fel aelodau ddod at ei gilydd, a dod i ffeindio mas pwy yw Llys Genhadus newydd y sir a pwy fydd y dirprwyon. Wel, fi'n credu bod rôl Llys Genhadus wedi newid. Ac yym, odi, falle, falle bod e'n hen ffasiwn, ond mae gyda chi bobl yn dal i weud bod isie cadw, cadw pethe fel o' nhw. Yn hunan, fi'n tei- teimlo, a fi 'di gweud ers blynydde, dyle fe newid ychydig. Ond yym, mae hynna lan i'r merched sy'n cael eu dewis, yndyw e? Ch'mod, gallan nhw fyn' ar pwy bynnag llwybr ma' nhw isie yn ystod eu blwyddyn. Wel, 'na un peth sy' ar sir 'ma yw 'sdim cystadleuaeth i'r bechgyn o ran gwahanol le Ceredigion, ma' Mister YFC 'da nhw. Fi'n credu bod isie rwbe- fi'n credu bod isie 'da'r sir 'ma neud rwbeth yn wahanol achos ch'mod dim ond cystadleuaeth i'r merched sy reit ma' Aelwyd hŷn 'da ni ma' bechgyn a merched 'llu trial ond bydde fe'n itha neis i ga'l rwbeth i'r bechgyn cystadlu yn erbyn ei gily fel ma'r merched yn yndyfe? Fi'n credu bod y bechgyn yn colli mas yr unig gyfle sy' 'da'r bechgyn yw i fod yn Aelod hŷn ond hefyd ma' cyfle i'r merched felly Fi'n credu dylse fod llys genad o fewn y sir. Byddet ti 'di cael lico cael chance i fod yy i drial am llys genad y mudiad? Dwi ddim yn gwybod os byddai'r rhoce wedi cael ei wneud yn yy ar gyfer y Ffiwbwri ond na t'mod mae'n mae'n cyfle gwych i ferched cynrychioli'r mudiad mewn sector sydd falle gan ei dominyddu gan bechgyn i cynrychioli sir ac i gerdded ym mhob ran o Cymru ar ein rhan. Ti'n meddwl bod e'n syniad hen ffasiwn erbyn hyn, dewis llusgyn hades neu frenhines i'r sir? Na, dwi'n credu bod hi'n bwysig bod traddodiadau yn cael eu cynnal a mae'n draddodiad pwysig i'r mudiad bod 'na frenhines neu bethau llusgyn hades ar ddirprwyon a mae'n beth da bod y traddodiad 'na yn cael ei gynnal. Ydi'r bechgyn yn teimlo bach left out 'ma neu beth? Ydy, yn gyffredinol, y teimlad yw byddai'n neis gwneud fel mae ddau siroedd eraill yn gwneud a chael ffarmwr ifanc y flwyddyn. Yn yr wythfed rwy'n i'n rhywbeth i'r bechgyn i gael cystadlu nawr, fe fyddai e'n neis byth. Wel, fi wedi joio mas dra blwyddyn hyn o rwy'n i'n cwrdd â nifer o bobl newydd o siroedd gwahanol um, wrth mynd i'r dawns yn Ceredigion a Sir Benfro, felly uh, cwrdd â pobl newydd yw'r uh, pwynt gorau blwyddyn. Pam benderfynes di drial am dirprwy Llys Genades? Wel, o'n i'n meddwl bod e'n amser i roi rhywbeth nôl at y sir, wedi cael cym gymaint mas o ddi dros y blynydde, felly um, o'n i'n meddwl bod e'n neis i wneud rhywbeth nôl i'r sir. A fi'n credu bod e'n allweddol cael rhywun yym sy'n swyddog yn y sir bod nhw'n lys- lys-genad i'r aelodau a rhywun sydd yn cyfrannu at bob math maes yn y mudiad. Yn un ffodus fel mudiad i ni wedi newid yr enw i fod yn lys-genhadus yn hytrach na yn frenhines a felly mae hwnna'n rhoi sail newydd ac yn rhoi yy pwyslais newydd i'r yy llys-genhadus. Mae nid yn unig Rhywun sy'n gwisgo lan a edrych yn bet yw hi. Mae hefyd yn rôl sy'n arweinyddol o fewn y mudiad ac yn mynd mas i helpu i gefnogi y clybiau a helpu fel bod y mudiad yn symud ymlaen. A faint o arian chi wedi codi i'r sir? Yy ni wedi codi 8,000 leni. Sut flwyddyn wedi bod i ti? O, blwyddyn grêt, fi wedi cael yy pedair dirprwy sy wedi bod yn rili gwd sbort a fi jyst wedi cael spree trwy'r flwyddyn a ffindo dillad mewn mis, oedd hwnna'n lot o sbort ond yy Ie, na, grêt, blwyddyn i gofio. Mae wedi bod yn wych a gweud y gwir. Yym, pob un sydd wedi cynnig yn hollol deilwng o cael yr anrhydedd, achos mae yn anrhydedd amser chi'n cael llys gynhadus, share car. Yym, a odi pob un o'r merched yn deilwng a ystyriwn syniad pwy sy'n cael e eto? Beth yw dy gyngor di ar gyfer y llys gynhadus blwyddyn nesa? Wel, mewn un gair, Lowri, joio!